Majambo lamanene nakambe vitweni ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta loyi a nga la emahlweni ka n'wina eh hi sithole ni ponisiwile na hi rhandza hosi na majambo lama ni rhandza ku va ni heta hi ta tlhantlhanyana matsalwa katsongo hi dyondzisana hi vonisana hi pfunana ku hi ta kota ku twisisa ku xikwembu xi lava yini eka hina eh, eminkarhini ya ku tala hi famba hi ya avanyisa van'wanyana hikuva hi nga swi tivi ku xikwembu xi lava yini um ni rhandza ku tsutsuma ngopfu eka level yin'wanyana ya ku um ni rhandza ku vanhu va nga kota ku twisisa ku eh, ku va hi ponisiwa eh, ku ve makungu ya xikwembu ku va ni xi preserva kumbe hi nga fi loko hi kateka hi kuma mikateko loko hi ri karhi hanya ka misava leyi xikwembu a xi hi katekisi hi ku hi khongele ngopfu kumbe hi lulama ngopfu mahlweni ka xona kambe loko hi khongerini ivi xikwembu xi release mikateko before xi release a xi release hi ku languta hi yini a xi release hi ku languta kreste loyi a nga vambiwa xihambanweni hi yona mhaka xin'wana na xin'wanyana hi xi endlaka hi ri tatana evitweni ra matimba ra yesu kreste a hi nga kala hi nga yi ka xikwembu ka yehovha hi nga ri na yesu that is why bible yi ku the only entrance to the father is jesus um hosi yesu hi yena ntsena a hi nyikaka authority yo va hi vulavula hi tatana Hi nga kala hi nga vulavuli hi Yehovha hi nga nghenanga hi le ka Yesu, hikuva loko a hi lave ku vulavula hi Yehovha a nge hi endle kahle ka Old Testament eh ku nga seze ku Yesu Kreste a fika so ku komba ku hi tsandzekini ka Old Testament Xikwembu xi endle ndlela ku Sathane a nga kala a nga celebrate ku ri ku eh ya ha ri koho nyimpfu leyi ha taka kusukela masungulweni yi ve yoho ya ha ri yoho ya ha to va yona leyi nga ta hi kutsula yi hlantswa swidyoho. Ni lava ku hi ya hi ya languta e buku ya Vaheveru. A ni nge yi hlayi ni to khota mi yi hlaya loko mi yi kumile ya Vaheveru chapter 10 verse 7 I mean verse 4. Vaheveru chapter 10 verse 4 u yi hlaya njhe u ku 5 u ku 6 u ku 7 hi laha hi kumaka e timhaka ta hosi Yesu laha a vulavulaka a ku tatana before ni suka ni ya emisaveni Ku na mhaka leyi yi nga endleka. Yesu a tshame na Tatana exiluvelweni. Yesu a ri karhi a fuma na Tatana. E, loko ku ri karhi ku endleka swilo hinkwaswo leswi nga endleka, Adamu a dyoha, swi fambisa sweswoleswo, va va hlongoriwa entangeni wa Edeni, swi famba swi famba ku va na ti-generation leti nga va kona. Ku ye ku yandza xidyoho hi ku heta. Tsundzuka ku Xikwembu xi tumbuluxa i munhu. Xikwembu xi tiyisa misava, taniloko Bibele yi vula ku misava i ya Yehovha ni leswi nga ka yona, u yi sungurile ehenhla ka malwandle, u yi tiyisile ehenhla ka milambu. Loko a ri karhi a endla sweswoleswo a ri karhi a tiyisa emisava, a ri karhi a endla sweswoleswo a ka ku vi na ku vonakala misava a yi a yi mati a ma hlengeletana ka ndhawu yin'we ndhawu leyi ni ta yi vita ku i lwandle misava yi ta va ndhawu leyi Xikwembu xi xi nga command-a ku a ku a ku mili byanyi hi mukhuva wolowo ti-principle tetiya ta ku sungula xikwembu xi nga tiveka hi nga rivali ku loko xikwembu xi endla hinkwaswo swoleswo emisaveni xi endla ku vonakala xi endla dyambu xi endla n'weti swi ku lweyi leri i dyambu ri ta fuma na nhlikani lowu i n'weti wu ta fuma na vusiku xikwembu a xi ri henhla ka program na purpose ya ku va ni xi fanele xi endla munhu a ta a ta emisaveni a ta rima misava a ta a ta xi dzunisa kahlekahle xikwembu loko xi endla munhu loko yi hlala ka ka geneza um chapter 1 verse 28 yi vulavula swo swoleswo ku xikwembu loko xi endla munhu hi mfanekiso wa xona xi te wena munhu teka dominion ya wena dominion i yini na swi vula ku munhu i ta fuma emisaveni a tlhela a fuma na le tilweni munhu i ta fuma loko yi hlaya u yehla na yona xikwembu xi nyika munhu authority kumbe vululami vulungheri bya ku controla eh, emalwandle e, e, eka spiritual space ku controla e, ka ku controla swinyenyana swa mpfhuka hi mukhuva wolowo xikwembu loko xi endla munhu xi n'wi endle hi purpose kambe purpose yikulukumba leyi xikwembu xi nga n'wi endlela yo munhu a ku ri ku a xi dzunisa that is the first point purpose hi leyi kulukumba ka toho hinkwato a ku ri ku munhu a dzunisa xikwembu why xikwembu xi kheta munhu ku a xi dzunisa ku va yi a nga ta xi dzunisa na remember loko hi languta eka tintsumi ta tilo ti-archangels loko hi vulavula hi ti-archangels hi vulavula hi tintsumi leti ti nga khoma ti-chief in command ta le tilweni eh eminkarhini ya ku tala hi vamise ku vulavula hi tintsumi tinharhu leti a ku ri toho eh, ti dominate eh, in, in, in true sense of it ti koho tintsumi ti tele leti a ti ri koho elendzhaku lelo ku landzelela hi kuma va rafayele rafayele ku nga ntsumi ya ku hanyisa ku na ku na va va ku na va azazele hi mukhuva wolowo ku na va uriyele ti tele tintsumi leti ri koho mara hi ya hi ya languta tintsumi leti nharhu leti a ti ri a ti a ti ri a ti ri toho ti khomile etilweni ntsumi ya ku sungula leyi a yi khomile leyi na yoho a yi ri un'wanyana wa vana va xikwembu ku nga lucifer loyi a ri archangel loyi a nga nyikiwa na matimba ya ku multiplaya loko vulavula hi archangel vulavula hi ntsumi leyi kotaka ku va ni yi multiplaya hi marito man'wanyana yi nyikiwe authority ya ku loko yi vona onge nyimpi ya hisa kumbe hi la ku dzunisa ene ku e, e, laveka tintsumi tin'wana leti nga ta ta dzunisa i nyikiwe authority ya ku wa swi kota ku va ni a multiplaya a endla tin'wanyana tintsumi for the raise of voice ya ku dzunisa xikwembu hi vulavula hi ntsumi mani ya ku sungula i lucifer a nga seze a va sathani loko se a ta hoxiwa emisaveni loko ku pfuka nyimpi etilweni hi ta hi ta hi la languta i ntsumi ya vumbirhi the messenger ntsumi ya ya ya ya message ntsumi ya ku tisa mahungu ntsumi ya ku heleketa the messenger ntsumi leyi rhumiwaka ku heleketa mahungu yo karhi so hi vula laha hi vulavulaka hi gabriel gabriel i ntsumi leyi xikwembu um a xi a xi yi hlawuleni ku va yi ri mitsumi ya ku heleketa emahungu hi mukhuva wolowo hi ta hi ta vona ke um ya vona ntsumi ke leyi lwelaka masiku hinkwawo ene loko hi languta i history ya ntsumi leyi hi kuma leswaku hi yoho yi nga hlongola esathani etilweni Lusifa etilweni xikan'we na army ya yehe tintsumi leti se a ti khisamela yele a ti n'wi dzunisa ti hetelela ti n'wi teka ti n'wi vona a ri xikwembu ku tlula yehovha loyi a tshameni exiluvelweni and eh, loko a chika a hlongoriwa emisaveni etilweni a ta emisaveni i chike na army ya yehe leyi a nga a nga a nga chika na yona remember loko xikwembu xi endla munhu a ta fika emisaveni loko xikwembu yi sungula kwala ka geneza yi ku in the beginning god created heaven and earth satan se a hlongoriwile tilweni loko u sungula kwala ka geneza bibele yi sungula bibele yi it's a mystery that is why it's very important ku loko hi hlaya bibele hi hlaya loko hi nghena hi dzika hi ya le ndzeni yi hi rhivelela swilo swa le ku sunguleni but problem i ku loko hi hlaya hi hetelela hi nga ha yi twisisi hi ku ya hi ti-revelation ta xikwembu ene hi va hi nga khongeli minkarhi ya ku tala if you want to reveal the bible if you want to get the revelations from god if you want to hear from god if you want to really connect ka xikwembu u lava ku tirha mintirho ya xikwembu a swa ha lavi wena n'wini swi lava ya xikwembu we u khongela loko xikwembu mhe a ni tivi nchumu a ri na tshemba ku the wisdom that you have given unto me it's enough it's, it's, it's, it's enough ku I am well equipped ku ni nga cinca misava ku ni nga cinca ti-province hinkwato ku ni nga cinca nation ku ni nga cinca internationally na tshemba because mhaka yi tshame ka ku tshemba loko u tshemba xikwembu hi xoho xi chika ka xi ta ku nyika those revelations chika ka xitafu ka xi vulavula na wona u vona ku tlanga tivhidiyo njhe la nhlokweni u twa ku tlanga tivhidiyo u twa ngo tivhidiyo leti onge ti nga vona hi vanhu van'wanyana so that's then you need to pray because leswi tlangaka la mihleketweni ya wena eh, eh, u lavaka ku swi ya twa hi vanhu loko u nga ri na u nga u nga ri na connection ya kahle na xikwembu ku na sweswin'wana swa ku a wu swi koti ku hlamusela mara wa swi twa ene swi endla sense ka wena n'wini mara swi nge endli sense ka munhu un'wanyana nkarhi wun'wana loko u u hetelela ku a ni tivi swa ni ta swi hlamuserisa ku yini mara swi swi leswi u swi lava ku swi humesa mara u nga swi tivi swa ku ta swi humesisa ku yini that's when you need to pray because remember the devil is corrupting i le i le ku corrupteni ku u nga u nga ti you don't come forth u ta share timhaka leti xikwembu xi ku revelela ka tona sathana i ti endla ti tika ngopfu swinene timhaka leti ku a ti twali ti tika ku na loko u fanele u ya vanhwini u fika u nga u hetelela u nga ha tiveki hi ndlela leyi xikwembu xi ku rhevelelaka hi yona that is why you need to pray loko swi ta ka timhaka ta ntirho wa xikwembu e a hi vulavula hi hi hi hi hi ntsumi mikhayela mikhayela yi nga ntsumi ya nyimpi is the warrior angel loyi a nga nyikiwa the authority kusukela loko hlaya ebuku ya daniel daniel loko a ta va a fastini 21 days a ri karhi a khongela entshaveni yi ri bibele ke ku ya ku ya hela 21 days xikwembu a miyeleni a nga vulavuli nchumu eh, ene a wu ri ni ku tsundzuxa n'wana le kaya ku ku na nkarhi laha xikwembu xi endlaka nkarhi ka xikutu kasi xi le ku vutweni xikwembu xo testa sathani i wo ringa um eh, that is why loko hi ya ka marito ya xinghezi sathani i wo tempta he's got all the temptations but god tests you xikwembu xo ku testa sathani wo ku ringa so hi marito man'wana loko hi lava ku fika hi xitsonga xa ku hlamuseka xikwembu xo ku kambela sathani wo ku ringa so loko xikwembu xi ku kambela a swi endleki u ya nghena xikambelweni u nga rhanganga hi ku dyondza xo karhi xikwembu xi rhanga hi ku ku dyondzisa xikwembu xi rhanga hi ku ku empowera xikwembu xi rhanga hi ku ku nyika vutlhari xikwembu xi ku pfulela emihleketo u va broad u hetelela u twisisa ku who is christ who is jehovah who is the holy spirit now u sungula ku differentiate ku swi understand until you reach to the level where u twisisaka ku what is a warfare the moment you know ku what is a warfare a warfare hi nga se hi vulavulaka hi mfumo wa xikwembu wu lwaka na mfumo wa sathana hi vulavulaka hi mfumo wa munyama wu lwaka na mfumo wa ku vonakala hi vulavulaka hi laha sathana na madimoni ya yena na tintsumi ta yena leti a nga chika na to loko a hlongoriwa tilweni hi laha ku sungula ka mhaka ya madimoni tintsumi leti a ti nga chika na sathana tsundzuka they were created hi xikwembu kwini etilweni in the spiritual realm e, e, etikweni ra ximoya now swa ximoya a swi fi n'wana le kaya swa ximoya a swi fi ku fa swa nyama that is why na mimoya ya vagoliyadi mimoya ya vafilista lavaya eh, a va lwa na vana va israyele tsundzuka swa ku eh, majayenti ma tise ku yini vagoliyadi va tise ku yini vagoliyadi va tise hi ndzhaka loko tintsumi letiya ti nga wa leti vitaniwaka swa ku i ti-fallen angels ti nga hundzuka madimoni ti nga hundzuka ti-principalities leti nga tshama mpfhukeni leyi buku ya vaefesa yi hi tsundzuxaka hi tona ti-principalities letiya na mimoya letiya leyi lwaka na mfumo wa xikwembu yi lwaka na swa ku ku humelela ka vana va xikwembu hi yo mimoya liya yi nga wa khale um na mimoya liya yi nga huma endzeni ka ti-giant yi nga huma endzeni ka swohontlovula leswiya hi nkarhi enkarhini wa wa wa wa wa vadavhida loko a ta dlaya va goliyadi hi nkarhi wolowo swohontlovula leswiya swi herisiwile leswi nga endla swi herisiwa i ku a swi ri na moya wa dlame a swi ri na moya wa nyimpi hi ku a ku ri vana va tintsumi tsundzuka loko yi ri bibele loko eh, misava yi yandza le ka buku ya geneza yi yandza misava xidyoho xi sungula ku tala ku ve ku ta tintsumi ta le tilweni yi ri bibele loko yi hlaya ka xinghezi yi ri they were the sons of god they were the sons of god hi marito man'wanyana a va ri vana va xikwembu a va ri vana va xikwembu they were the sons of god but they became fallen angels va ve tintsumi leti se ti nga wa ti tirhi ti nga tintsumi ta munyama ti folowaka sathana loko se ti ta va ti hlongoriwe tilweni tintsumi letiya loko se vana va vanhu va yantswa yi ri bibele loko ku ri ku ahlaya bibele yi ri ku na nkarhi tintsumi ti nga vona vana va vanhu ti va navela ivi ti va teka ti va endla vavasati hi la ku nga sungula ku nga suka ku nga sungula ku tswariwa majayenti ko majayenti lamaya vajayenti lamaya kumbe swihontlokile leswiya a ku nga ri vana va vanhu va ku fana na mina na wena a ku ri vana va tintsumi tintsumi ti etlele na vana va vanhu ivi ku createka ku brideka majayenti hi leswi loko u swi langutisa u ya ka ka ka ka ka ka ka ka the original aramaic eh kumbe u ya ka ka xiheveru u ta fika u swi kuma swa ku swi yo translatiwa swi fika hi la hi la hi la hi vonaka ti-nefilims majaenti lama va ma vitana leswaku i ti-nefilims u swi kuma ka the book of enoch and book ya enoch a yi kona ka bibele leyi hi hlayaka tibibele leti nga koho um eh, titestamente hi nga na toho there is a book leyi vitaniwaka leswaku is the book of enoch there is a, the information leyi nga fihleka laha is too great which is a ni twisisi ku hikokwalaho ka yini va yi removhini ka bibele lava a va printa tibibele leswaku va endlise ku yini ku va va yi remova and they have they had their own reasons but i can tell you now hey buku liya has got a lot a lot a lot u kuma na la na, na la nowa a nga tswarisiwa xiswoho ku bebukiwa ka nowa nowa leswi a nga bebukisa swona nkarhi wolowo loko nowa a, nowa a bebukiwa ku na nkarhi lowu a ku communicate-iwa a hi a hi ndlhuli ko kwalano hi ta vuya ka yona siku rin'wana the book of enoch a hi na yona ka ka ka ka ka ka bible but then loko u vona video leyi ni kombela u ya u ya download-a the book of enoch hambiloko u yi download-a hi eh, hi youtube yi yi ta yi ri audio and then there's, you will learn a lot there you will learn a lot there hi la ku revhiliwaka hi la ni nga fika ni kuma na swa ku oh kasi Na tintshava, ku na tintshava leti nga disobeya Xikwembu eku sunguleni, ivi ti tekiwa ti ya pfaleriwa. Ku na, ku na, ku na, ku na, ku na, ku na, ku na, ku na misinya leyi nga disobeyiwa, yi nga disobeya Xikwembu, yi tekiwa yi khesiwa. Eh, swilo hinkwaswo leswi u swi vonaka swi nga na movement kumbe swi kulaka hambi hi misinya kumbe i byanyi, swi yingisa xikwembu loko swi disobeya xikwembu xikwembu xa ha swi kota ku swi panicha na namuntlha that is the reason why vanhu va ku tala va hetelele lava nga fika ka higher consciousness va hetelele va twa onge nature i xikwembu va hetelela vona nga ku loko wo reacha the highest consciousness laha u kotaka ku va ni u controla u kota ku twisisa miehleketo ya munhu ku na vanhu lava nga fika ka high consciousness ya ku va kota ku vona ku munhu loyi i hleketa yini va kota ku controla munhu that's why by manje se hi yaka hi ya hi ya languta hi kuma vanhu la se ku nghenela ti-magicians la se va fambaka va va kuma ti-spirit swo karhi from other gods hi ku hina we have our god jehovah jireh the, the creator of heaven and earth but hey let me tell you loko u ni twa ni ku mehe ni khonza xikwembu lexi hanyaka xikwembu lexi nga endla tilo na misava a swi vuli ku swikwembu swin'wanyana emisaveni a swi kona there's a lot of gods la misaveni la vanhu va swi va- va- va- va swi dzunisaka ene swi endleka swilo loko va ri karhi va dzunisa swikwembu sweswo leswo but now my question nawe question leyi u faneleke u tivutisa yona i ku swikwembu sweswo leswo before swi va swikwembu a swi ri yini because there's only one creator if there is another god or another gods it means there was there's a supreme god who is standing because xin'wana na xin'wana xi endlekaka xi sukela from the origin and what is the origin the origin is jehovah himself loko hi ri ka ni ri karhi ni vulavula hi hi- hi the spiritual realm la a ku ri na eh, xikwembu na ti- na- na- na- na tintsumi ta xoho eh, na na- na- na- na kreste yesu va ha tshan'we- va ha tshame etikweni ra ximoya back then in eternity a ku na lwa swi tivaka swa ku hi rini because xikwembu xa ku xi sungulerini e, e, e, e, ku, ku tshama in a spiritual realm a nga kona loyi a nga ta ku byela only god knows only himself that is why a ku na munhu loyi a nga ta va na mihleketo ya divine ya kota ku twisisa ku xikwembu i mani mihleketo ya hina vanhu yi tsongo ngopfu to understand ku xikwembu i mani our minds are very very very very low to understand who god is that is the reason why loko hi ya ka xikwembu a hi fanelanga hi ti tlakusa for the sake ya ku xikwembu xi kota ku hi nyika ti-revelation leti nga tumbela hi yona mhaka hosi yesu loko a vulavula na petro i ri petro leswi u hetaka ku swi vula laha a swi humi ka wena ene a wu swi rhivileliwo nhlavutelo lowu a wu nyikanga hi nyama na ngati kambe u wu nyike hi xikwembu tatana wa mina loyi a nga tshama ematilweni in other words munhu un'wana na un'wanyana loko a lava ku twa ti-revelation ta xikwembu i fanele a tshunula ka xikwembu a tshama kusuhana na xikwembu a dzunisa xikwembu a tirhela xikwembu twana hosi yesu ka vhesi leyi ni nga ku nyika yona i ri papa hi ku magandzelo hinkwawo lama nga endliwa emisaveni a wu ma amukelanga va hisile magandzelo ya tihomu va hisile magandzelo ya tinyimpfu va hisile magandzelo ya tihuku va hisile magandzelo ya swilo hinkwaswo mara we hosi a wu tsakanga ha wona. swi vula yini leswi i ri tatana leswi mina u nga ni endlela miri u nga ni prepare-rela miri yingisa leswi leswi me tatana va vulavula va ri kwini emithinini wa le ximoyeni kwini va misava emisaveni a nga se chika ye hosi yesu ta misaveni mara leswi a swi ri ku endlekeni emisaveni xidyoho sa xi yandza misaveni endzhaku ka loko tintsumi ti ta va ti corrupt-e yini ti ta va ti corrupt-e mbewu ya munhu ku ze xikwembu ze xi humesa marito lama xi ku moya wa munhu u nge he hanyi hi la ku nga heriki hi marito man'wana swi ri xikwembu a xi prepare munhu emisaveni ku vanhu lava xi nga ta va endla a va ta hanya hi la ku nga heriki emisaveni a ku ri makungu ya xikwembu mara hikokwalaho ka tintsumi leti nga fika ti corrupta mbewu ya munhu yi hlangana na swa ximoya xikwembu xi ku e moya wa mina a wu nge he tshami hi hi la ku nga heriki enyameni ya munhu hikuva nyama ya munhu yi tsanile ivi xikwembu xi veka malembe lawa munhu a fanelaka a hanya wona hi marito man'wana munhu i fanele a hanya ivi a fa eku feni ka munhu xivutiso i ku siku leri u faka u khome yini mavokweni u na yona apartake na apartake ku nga kreste yesu ku nga vhangeli ku nga ku ponisiwa loko ku nga ri na apartake leyi nga ta ku teka ku yetlela miri yo yi tlakuka ya nghena paradise ku biwa minkulungwana swi ri u ta va na yini na undertaker hi ku apartake a wu na yona ina undertaker hi ta yi vona va tata va ku chela na le bokisini casket ya ku durha mara mhaka nkulu i ku loko casket ri nghena ehansi ri sungula ku bola moya lawu nga koho wo ri yini na decide namuntlha i ri hosi yesu a wu tsakanga hi magandzelo lama u nga nyikiwa wona na swi vona na mina tatana emisaveni vujoho se byikulu ene lava corruptaka timhaka leti i tintsumi leti u nga ti creata wehe etilweni u ti tshembeni u ke vana va wena u ti rhuma u ka ti emisaveni tiya tiya tiya tiya tiya tiya rindza misava tiya tiya khipa order tiya maintaina order ti endla sure swa ku swilo hinkwaswo swi famba kahle emisaveni mara instead hosi ya tona Sathana i fike a ti khonvinsa eximoyeni, ti hetelela ti va na moya wa ku navela ivi ti hetelela ti etlela na vana va vanhu. Tintsumi leti loko ti lava ku tlhelela tilweni tilo ri pfala hikuva se ti nghene manyaleni. Tilo loko ri pfala se manjheni ti wela ka yini? Ka team liya ya lavaya va nga wena na Sathana. e so ku na ameliya ya ku sungula sathana a nga hlongoriwa na yona enkarhini wa nyimpi ya mikhayele ku va na lava nga rhumeriwa swa ka va ti va ta va langa misaveni va khipa order misaveni va fika va joha va etlela na vana va vanhu na vo team liya ya hawe hi ku loko a ya ha ri a ya ha tenganga tilo loko ti fanele tlhela tilweni ri pfala hi boheka ku ya wela kwini ka team ya sathana now se wa swi vona ku ku na nyimpi ene nyimpi leyi lwiwaka yi na masocha ya ku tala ngopfu sathani na masocha ya ku tala ngopfu and he's busy recruiting na namuntlha ka bandla ra namuntlha ka vanhu va namuntlha he is busy recruiting he is busy recruiting i ri hosi yesu papa a wu tsakanga ina na va vona na mina papa va le ku dyoheni and va ha ya mahlweni va ku dyohela ene loko va ri karhi va famba na mu- na- na- na muxe a wu- va humesa gibita xikwembu xi hlundzuka ka ku tala ngopfu xi ku na va herisa Muxe a ku, Papa, a wu ha va endlela yini? Papa va twele vusiwana, a khongetela n'wana wa Xikwembu, a khongotela vana va Xikwembu, Xikwembu xi n'wi yingisa. Ku ze ku ya humelela mfana lontsongo la nga va teka a va chela Kanana, mfana lontsongo Yoxuwa a ya nghena xikan'we na Khelebe. Namuntlha hi vona ku na wanuna loyi a chikaka ta hi le tilweni, i ri, Papa, u ni lunghisele miri lowu ni nga ta ya hi wona emisaveni. Mirhi lowu hi lowu nga ta fika wu va gandzelo emisaveni. Twana ke manje. Loko se u hlaya u yi hlaya u ta yi twisisa. Hi ku yi ri it is highly impossible for the blood of the ox, for the blood of the sheep, for the blood of any kind of a thing under the sun to wash away the sins. a swi koteki ku va ngati ya homu kumbe ya mbuti kumbe ya xiharhi yi nga hlantswa swidyoho swa munhu why swi nga koteki munhu is so supreme ka xiharhi because xikwembu yi ri bibele munhu i endliwe hi mfanekiso wa xikwembu that means leswi fanelaka swi hlantswa munhu swi fanele swi va swi tlakukini ku tlula munhu that is the reason why loko munhu a ya khisamela xilo lexi nga xitsongo ka yena i yehlisa value ya vukwembu lebyi byi nga le ka yena xikwembu xi tshamile vanhwini xi ri ni mi endla hi mufanikiso wa mina fambani mi ya fuma mi va na dominion the moment u sungula u khisama bibele yi ri yini yi ri matsolo hinkwawo ma ta khisamela kreste yesu all knees shall bow to the lord a hi xin'wana na xin'wana lexi faneleke u xi khisamela twana loko u ya fika u kuma xikhonkhwana u teka tinguva u veka hansi u chela fole u khisama u sungula ku vulavula u khisama hi matsolo matsolo ma ya khisamela mani na a wu ri ku byela ku u va u ri ku endleni ka yini reason ya ku u kuma vanhu va khongela i mbuti yi va tirhela va khongela xitechu lexi va ngo xikhandla hi mavoko ya vona swi va tirhela wa tiva ku i yini it's because vanhu va teke ku kholwa ka vona faith it's a first principle ku kholwa ka munhu hi ko ku n'wi hanyisaka ku kholwa ka munhu hi ko ku nga khoma vutomi bya yena leswi u nga ta kholwa ka xona leswi u nga ta kholwa ka xona xi ta va na matimba now loko u khisama u vulavula remember what the sign of kneeling ya ku va u khisama sign ya ku khisama hansi swi komba reverend swi komba ku you reve, the reverence ku hlonipha u le ku hlonipheni now loko u khisa mahansi u nga khisameli yehovha u nga khisameli hosi yesu u khisamela swin'wanyana u hluvula vukwembu bya wena and the power which god has given unto you and the voice that comes out of you you are giving that statue or that particular thing that you kneeling upon ku a xi ku rhula a xi wu fumi wehe hi marito man'wanyana wehe a wu fanele u ri ku fumeni u vulavula swilo swi endleka hi nomu by faith u declara a wa ha swi koti ku declara u nga yanga laya because u rhule i matimba na authority leyi xikwembu xi nga ku nyika yona u nyika xitechu xitechu hi xo se xi nga ta controla wehe but let me tell you ku loko u ya laya hi ku tshemba u fika u khisama ka xitechu lexiya u vulavula leswi u swi lavaka loko u swi vona swi endleka a hi ku xitechu xo ku provide i ku kukholwa ka wena kukholwa ka wena that is the principle kukholwa ka wena hi koko ku endlelaka but problem ya kona i ku loko se swi endleka we mindset ya wena yi ku byela hi ku yi ku byela ku u endlela hi xitechu lexi that is why xitechu lexi me va hetelela va swi nyika mavito famba u ya gugula i india ku yi na swikwembu swi ngaki godze yi na swikwembu swi ngaki in india about 300 and 330 million gods leswi nga koho india leswi endlaka ti-alter leti ti va ti ri you can imagine ku i ti-alter tingaki loko ri na ti-gods ta yi 300 320 million i ti-altara tingaki ti nga kona

leyi nga chika ta hi le tilweni papa a wu tsakanga hi leswi va nga swi endla va ringetile ku dlaya e swiharhi a wa ha tsaki hi magandzelo ya vona namuntlha u ni prepare-rile miri ku ni ya emisaveni ni ya ni ya va fela that is the altar build the altar build the altar in christ kreste i xinyimpfana xa hina lexi nga dlayiwa golgota hina a ya ha ku dlayi hi hanyaka hi yona i xinyimba i altari leyi nga yima 2000 years ago up until today and we have experienced the power we have experienced the power and we are here to attest to the power that we have seen in christ jesus mhaka leyi ni nga telata ku byela yona namuntlha i ku ku na altari ku nga yesu ku na ku na ku na ku na ku na ku na ku na nyimpfu ya magandzelo wa vona leri ro gandzelo ra ntiyiso leri leri a ri nga ta ku xanisa leri a hi rona ri nga sungula hi vakokwana wa wena leri leri a hi rona ri nga sungula hi vamalume wa wena leri leri i gandzelo ri nga sungula hi xikwembu hi xoxe Loko xi n'wi susa tilweni Yesu a ta misaveni, a swi hetisekile ku Yesu i tela ku ta endla gandzelo emisaveni. Ematshan'wini ya timbuti na tihomu, gandzelo ri establish-wile khale eGolgotha, eKalvari. Swi endlekile, na namuntlha gandzelo ra ha yimile. Loko wo yima ka gandzelo rere, loko wo yima ka altar yaleye, n'wana mani u ta hlula ti-alter hinkwato problem ya vanhu va namuntlha loko swiyimo swi tika va lava ku ya la swi olovaka kona kasi xikwembu xi ri munhu un'wana na un'wana ni n'wi vekele season ya yena when your season, has, your season has come ku ta hlamala vanhu hi feyila ku rindza eka xikwembu ivi hi ti endlela hi ya hi ya hlangana na ti hi ya hi ya languta na ti consequences switandzhaku leswi nga swi fikaka swi hi ba loko se swi hi ba hi ku xikwembu a xi fela kasi xikwembu xi fela xi lava lava nga ta xi tshemba that is why hosi yesu a fike ka misava wansati wa le samariya a ku wena wansati nkarhi wa ta se wu fikile laha mi nga ta ka mi nga ha khonzi mi nga ta ka mi nga ha dzunisi xikwembu mi ri laya ka ntshava liya kambe mi ta dzunisa xikwembu hi ntiyiso na hi moya Wa yi twa mhaka? Hi ntiyiso na hi moya. Hi marito man'wanyana, loko wo ze wo tshemba Xikwembu ivi u kholwa leswaku loko u xi dzunisa kumbe u xi byela tinkingha ta wehe hinkwato hi xikhongelo xa yingisa, ha, u ta ma tshova magandzelo. U ta yimisa gandzelo rin'we ntsena, ku nga xinyimpfana. i wa humelela hosi yesu ka old testament hina hi tiva swa ku hosi yesu i bebukiwa ka new testament ka buku ya matewu mara u wa humelela ka old testament hi n'wi vona a ri loyi a nga a nga hi n'wi vona a ri i xinyimpfana lexi nga khomeka ensinyeni loko abrahama a fanele a dlaya n'wana wakwe isaka hi vona loko a languta ndzhaku a vona xinyimpfana I wa humelela ka Old Testament a va muponisi. I sungule ku ponisa hi ku ponisa Isaka. Vanhu a va swi vonanga hi ku na loko a fika ka New Testament a dyondzisa hi ti-parables ku nga swifaniso. Loko wo twisisa ku Yesu u wa dyondzisa hi swifaniso na namuntlha Xikwembu xa ha ta ku nyika ti-revelation wena la u nga ta u ya vonisa vanhu swifaniso ivi va vona Kreste endzeni ka swifaniso leswi u nga ta vulavula swona. Ku lava ntsena lava nga ta kholwa va nga ta tshemba. ku wa humelela ka old testament i sungula a fika a ri melkizedeke loko hi vulavula hi swa vukhume hi ku hamba vhangeli ku fambisa ntirho wa xikwembu hi sungula hi swi vona ka kokwana abrahama loko a humesa swa vukhume a nyika melkizedeke Melkizedeke i vonakala kan'we ntsena Bibeleni va ka hino a nga ha vonakala u nga yi hlaya Bibele ya wena kusukela kwale ka Geneza i kumeka ka Geneza loko se u ya swa ku Melkizedeke loyi yi ri Bibele loko yi hlaya u kwala ka Geneza yi ri Melkizedeke loyi a nga na masungulo a nga na mahetelelo yi ri Melkizedeke loyi a nga na vatswari a nga vatswari va ya va tivekanga Melkizedeke loyi i yo teketana a humelela la ku nga vonakala kokwana Abrahama humesa vukhume ka yena. swa fanela swa fanela hi tsutsuma namuntlha hi te ta hi yime henhla ka switshembiso swa kokwana abrahama hi yona mhaka loko languta ti-generation hinkwato kusukela kwale ka geneza u ta u famba na yoho ku tswala va isaka isaka a tswala va isewu na va yakobo yakobo a davula 12 tribes ya israyele la namuntlha hi ngo hina the 12 tribes of israel namuntlha hi vitaniwaka hi vana va israyele israyele a tswala vana hi vona ku tswaliwa juda ka vana va israyele Juda a nga ya a nga dawula rixaka ra ku tswala ka ku tlula ku bebukiwa ka Yesu Kreste. Namuntlha hi yima hi ku hi ya ku khensa wena nghala ya rixaka ra Juda rixaka ra juda mhaka leyi sukela kwini yi sukela ka switshembiso swa kokwana abrahama xikwembu loko tshembisa abrahama xi ku wena ni ta ku endla kokwana wa tinxakanxaka vana vatukulu va wena va ta tala ku tlula sava ra lwandle a ni ri wa nitwa na switshembiso swa kokwana Abraham na namuntlha loko wo tshembisa xikwembu hi vukhume bya wena la wu kerekaka kona wo tshembisa xikwembu hi tinyiko leti hambi u nga kereki swi pfuka endzeni ka wena ku xikwembu ni sungula ku lava ku teka ntirho wa wena sweswi i partake in your plate i partake in your kingdom i partake i wanna take charge laha ka ndhawu leyi ni nga ka yona kusukela sweswi ni lava ku humesa leswi swi ya pfuna vhangeli ya wena a wu ri ni ku byela n'wana le kaya ku vana va yo va ya hatla va ya hanya henhla ka switshembiso hinkwaswo leswi u swi navelaka namuntlha u nga chavi wa tiva vanhu va yivela i i i i vanhu mikateko ya vona a va va byeli ntiyiso heyi ku na mikateko ka ku va u humesa bibele yi ri xandla lexi nyikaka xi katika ku tlula lexi rhisivhaka Ku na mikateko loko u nyikela, ku na mikateko loko u hanana, ku na mikateko loko u pfuna van'wanyana, ku na mikateko loko u xavela lava pfumalaka swakudya, ku na mikateko loko u xavela van'wanyana swiambalo loko u swi vona ku va swerile. Swi ni mikateko ku u pfuna van'wanyana. Loko u lava ku vona ku Xikwembu xa swi kota ku suka xi ku yimela, va na mbilu leyinene, u tirha swa kahle, u tirha mintirho ya Xikwembu. u ta swi vona ku emasikwini ya munyama lava ngo lexi i xiyimo xa xa rifu kumbe ku hanya xikwembu xa nghenelela xi ku tsavula la a va ku se swi herini hi vutomi bya wena a xi ku tsavuli hi ku xi yo ku rhandza ngopfu kumbe lo khongela ngopfu ene u kuma ku u endla swilo leswi hinkwaswo a wo khongela wu va muzalwani wena mara xikwembu xi ku endlela hi yini xi twa i marito ya vanhu lama ma nga vulavula kusukela timbilwini ma ku ya khensa U endla leswinene va ku ya khensa. U endla leswinene va ku Xikwembu a xi ku tatisile masiku. U endla leswinene va ku Xikwembu a xi ku katekisi. Vanhu lavaya hinkwavo va le ku ku katekiseni. Problem ya vanhu a va swi twisisi ku mikateko ya Xikwembu yi tisa ku yini. Mikateko ya Xikwembu yi ta hi loko u endlela vanhu va Xikwembu leswinene. Hi ku a wu endleli vona u endlela Yesu, u endlela Xikwembu hi ku loyi u n'wi endlelaka hi loyi a nga endliwa hi xivumbeko xa Xikwembu. Loko u languta ye u vone Xikwembu hi ku he's the image of God. Since he's the image of God, i na vutomi endzeni ka ye. La we loko u endla, u endlela yini? U endlela Xikwembu. Twana Hosi Yesu loko a fika ka lavaya a va ri hala ximatsini. A ku, va ku, Hosi, Hosi, hi hlongorile madimoni hi vito ra wena, hi va hanyisile van'wanyani, hi endlele swinene hi vito ra wena. Hosi Yesu a ku, Hoo! Na swi twa hinkwaswo. Sukani n'wina a ni mi tivanga. Ivi lava va ri eka xinene va ku, ivi ku hlamula yehosi yesu a ku n'wina a ni mi tivanga lava va nga haleni va ni kumeni twa torha va ni nyika mati va ni kumeni ri nga ri na swiyambalo va ni yambexa va ni kume ni twa ndlala va ni fihlula ivi na vo va sungula ku va confused va vutisa hosi hi ku kume kwini u u twa ndlala xana hi ku kume kwini u ri na dorha xana hi ku kume kwini u nga ri na swiyambalo xana tona hosi yesu loko a hlamula i ri hinkwaswo leswi a mi swi endlela i vanhu emisaveni leswinene a mi nga endleli vona a mi endlela mina a mi endlela mina chanel leyi ku ta va na nkarhi ku ta va na nkarhi la yi nga ta kula vanhu hi fanele hi mi nyika platform hi nga mi fihleli ku mikateko ya n'wina yi ta hi loko mi endla leswinene mahlweni ka xikwembu hikuva ku na ku ta va na nkarhi as i am busy accumulating ti-equipment ta ku ni la ku sungula ku famba kahle kahle south africa hinkwayo and even internationally according to leswi xikwembu xi ni pfunisaka xiswona ni ya ni ya vulavula vhangeli leyi hi xibindi hi ku na tshemba ku kreste i hosi na muponisi ni ya nghena ni lava ngo vhangeli a yi ngheni ni yi chumayela mara ku hinkwaswo leswi ta ze swi endleka loko u kholwa wena leswaku vhangeli leyi i mpela emisaveni ya laveka i mpela vhangeli leyi yi ta va tshunxa vanhu i mpela vanhu va lahlekini va lake pfuriwa mahlo Ku laveka wehe u swi vonaka ku vhangeli leyi ya laveka matikweni. U suka u byala mbewu ku Xikwembu ni lava ku byala mbewu ivi ni pfula swandla as a man of God ni ku you are welcome. ku va u aka mfumo wa Xikwembu. Loko u lava ku xava xipikara, you are welcome, blessed by heavens. Loko u lava ku xava keyboard, hi ku hi lava ku famba hi la hi lava ku xava na matende laha hi nga ta famba hi khempa hi chumayela vhangeli. Mara mhaka nkulu, Xikwembu ku na vanhu lava xi nga ta va thinta hi vhangeli leyi. Munhu la nga ta fona a ku, wanuna wa hosi, Xikwembu xi ni thinthile, ni lava ku nyikela hi tende. ni lava ku nikela hi switulu ni lava ku nikela hi sound system ni lava ku ntirho wa xikwembu wu ya mahlweni this is what god wants tsundzuka muapostoli paul loko a fika e, a famba a chumayela vhangeli yi ri bibele ku na wansati loko a fika etikweni ra le hi le galatiya a na ha tsundzuki kahle ku na wansati lova ku i lidiya yi ri bibele loko hlaya bibele yi ri xikwembu xi pfule xi davule lidiya ivi xi pfula mbilu ya lidiya xi chela xi chela information ya mani ya muapostola pawulo ivi xi rhunga xi pfala swi vula yini leswi a nga davuriwanga hi le nyameni a vonakala kambe vhangeli ya paul yi fike yi kuma ndhawu embilwini ya lidiya yi n'wi ponisa a hundzuka nandza wa Xikwembu hikokwalaho ka ku twa vhangeli ya Paul. Hi marito man'wanyana, vhangeli leyi ku na lava yi nga ta va thintha, lava nga ta va tiphatnara hi timali ta vona, va nga ta va tiphatnara hi mitirho, hi rirhandzu ra vona, va phatnara chanele leyi kula, ministry leyi famba misava hinkwayo hikokwalaho ka swiphakiti swa vona. Ni vulavule ni ka vhidiyo yin'wanyana ni ku, Bibele a hi hinkwavo lava ngo hosi-hosi va nga ta vona Mfumo wa matilo. Ku na vanhu va nga tshama va nga tiveki tikereke va nga se tshama va nghena nyangweni wa kereke kambe hi timbilu ta vona to basa na ti-finances ta vona na support ya vona ku endla leswinene emahlweni ka Xikwembu va nga nghenanga tikerekeni kambe va ya vona mfumo wa tilo lava ngo hosi hosi masiku hinkwawo tilweni va nga ngheni swa hlamarisa leswi swa hlamarisa leswi kambe hosi a yi endli kahle hina Yesu loyi a nga chika tilena ta la hina a tela ku ta a ta hi xava hi miri wakwe miri wa mbuti mbirhi wa miri wa homu miri wa swilo leswi hinkwaswo swi herisiwile lava nga salaka swona xivutiso i ku yi ri bibele wa tiva ku hosi yesu loko a ta misaveni i ri a ni telanga ku ta herisa ni tele ku ta tatisa hi marito man'wanyana a nga telanga ku ta dlaya nawu wa le ka nawu wa le ka muxe a tele ku ta tatisa mara na ku olovisa vhangeli hi ku i swi vonini ku swa tika ku famba hi nawu ku nawu loko u lava ku landzelela nawu swilo swa le nawini swi tika ngopfu hi yo mhaka bibele yi ku matimba ya xidyoho i nawu matimba ya xidyoho i nawu vanhu va nghena exidyohweni ngopfu loko va ringeta ku landzelela nawu nawu loko vulavula hi ten commandment a va ha ri vangaki va nga yi kotaka ten commandment namuntlha Loko wa ha sele nawini, swi ri, Sala nawini kambe u landza milawu ya khuya chume hinkwayo, u nga tshovi nawu. Vhangeli, Hosi Yesu loko a ta, a tele ku ta hi wolovisa ku hi nga ha tshami hi endla magandzelo loko hi dyohile, kambe hi ya ka yena, hi ya ka Tatana hi vito ra yena. a tele ku ta hi nyika vito leri nga ta hi nyika connection ka na tatana a tele ku ta hi nyika i miri wakwe lowu nga gandzelo ra makumu a ka ha ri na rin'wana a ka ha ri na rin'wana vito ra yena i matimba eka hina yona mhaka muapostoli paul a ku evhangeli leyi i matimba ka hina hi kholwaka kambe i vuphunta ka lava lovaka E vito ra Yesu i matimba ka hina hi kholwaka, kambe i vuphunta ka lava lovaka. Hikokwalaho ka yini ni ku i vito ra Yesu i matimba? Siku leri va nga ta ku n'wi khomeni a fanele a ya vambiwa, i ri mi lava mani? Va ri hi lava Yesu wa Nazareta. Va yo vhela va wa hansi hi matimba ya vito. Vito leri nga va pfuxa hansi va nga wa hansi, na namuntlha hi ha vita roho madimoni ma bawa. u languta dimoni ri sungula ri ba mukhosi a ri voni wena ri vona loyi u fambaka na yena ri vona the anointing ri vona the fire ri vona mikhongelo leyi nga tshama ndzeni ka wena yi nga hundzuka bomo laha u fikaka kona madimoni ma ku thovela a wu khendlanga a wu na matimba u famba na nghala ya ya ya rixaka ra juda hi mina for sweswi xikwembu a xi ku endli kahle hina mulondzovoti a nga tela hina kreste yesu miri wakwe i gandzelo ra makumu ngati ya yena hi leyi hi hlulaka ha yona vana va hina hi va fihla hansi ka ngati timpapa takwe hi leti ti finengetaka mindyangu ya hina ti finengetaka ti-asset ta hina ti finengeta hinkwako hinkwaswo leswi vitaniwaka hi mavito ya hina swi va protected hansi ka ngati hi ku hi yona ntsena yi hlulaka hosi a yi hi endli kahle hi subscribe la ka channel leyi hi ta kota ku va ni hi kula ximoyeni hi tshama hosini lava hosi yi nga ta va pfuna yi va thinta tinambara ta metiko 071 2599 003 loko hosi yi ku thi- loko hosi yi ku thinta subscribe u ba xibelani lexi nga laya hi kurisa chanele ku va chanele leyi kula yi lava n'wina ku va vhangeli leyi ya matikweni man'wanyana yi lava n'wina loko hosi yi ku thinthini a hi vulavuli hi kurisa mfumo wa xikwembu ya chumela vhangeli xikwembu a xi ku endli kahle hi mina for sweswi shalom god my of, of god of peace jehovah our peace